obiara nkɔ so kamakama paa jo ɔpanyin mo akɔ aba yɛya yɛburu yɛburu mea me wɔfa ase ɔfa bɔkɔ deɛ mm, ho ayɛ fɛ mesusa me wɔfa mm, gara gas te sɛ a ah, nyame adaworo ma biribi ɛkɔ so bɔkɔɔ ɔnim biaa ɛkama jo biribi ɛkɔ so bɔkɔɔ mate adagye nipo so sa mema mehyɛ sɛ ɛfɛ mfi wo so asɛm gye di sɛ wadi ka kyerɛ da ɛna matew kakra de akyerɛ wo wohwɛ ma panya appointment yi mu a Ɛyɛ dɛn n'asoafo no especially hundred and ten deɛ he na wohu sa sɛ nnamfonom ne abusuafoɔ ne adeɛ aso wo ne Owura Kwakye Fosu yɛ adwene anaa? Eh, me nua meda ase. Deɛ di kan ma me mma yɛahwɛfoɔ nyinaa adwo sɛ anwummerɛ anadwo yi wɔagye berɛ hwɛ yɛ wɔ w'afidie kɛseɛ yi so. Na wo nso me mmɔ w'aba so wɔ dwumaso a wo ne mo afidie mu de boa ɔman Ghana mpuntuo. Me ne Onuonyamfoɔ Felix Ofosu-Kwakye yɛ adwene sɛ abusua amammuo, nnamfoɔ amammuo, mma amammuo, Aseokonofoɔ amammuo a ɛrekɔ so yi, ɛyɛ adutwam a Ghana yɛnhuu bi mpanyinsɛm da. Na deɛ ɛdi kan koraa no, ma menkyerɛ deɛ nti a ɛho hia sɛ yɛdi saa nkɔmmɔ wei. Deɛ Buroni frɛ no nepotism no yɛ adeɛ a Wotu kwan kɔ nkuro ahodoɔ a wɔatu mpɔn nyinaa so a, ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ akyiwadeɛ, ɛyɛ adeɛ a obiara kasa tia ɛsiane sɛ ɛsɛe ɔman. Sɛ yɛto aba yi mpanimfoɔ a, deɛ yɛhwɛ ne sɛ deɛ ɛdi kan, mpanimfoɔ no akwanya a ɛwɔ hɔ sɛ wɔbɛma kuromma ne amanfoɔ adwuma no, ɛwɔ sɛ kɔma obi biara, ɛmfa ho ne abusua a ɔfiri mu, ɛmfa ho ne kuro a ɔfiri so, ɛmfa ho ne efie a ɔfiri mu. Enti sɛ yɛto aba ma ɔpanyin bi na ɔba na ɔde bɛyɛ nnamfosɛm abusuasɛm a, ɛha. Wote aseɛ? Because ɛmma wɔn a wɔaka no, yɛ a yɛaka akyire no akwanya sɛ yɛ nso yɛwɔ kyɛfa bi wɔ amammuo no mu, yɛ nso yɛwɔ kyɛfa bi wɔ ɔman no mu. Ɛno ne adeɛ a ɛdi kan. Nti a saa abusua amammuo ne nnamfoɔ amammuo deɛ yɛfrɛ no nepotism no, wokɔ wiase afanan nyina a, obiara akasa tia. Deɛ ɛtɔ so mmienu nso ne sɛ, sɛ saa nneɛma no kɔ so wɔ amammuo bi mu a, Ɛboa ma korɔno ne kataasehyɛ ne porɔeɛ kɔ so. Ɛsiane sɛ wɔ mo ankasa mo mo UTV a mowɔ ha yi me sɛ mede yɛ example a mede yɛ mfantoho a, sɛ wo na woyɛ managing director wɔ ha ɛna camera man yɛ wo nua barima, eh, hostess yɛ wo nua baa ne deɛ ɛkeka, me nua, sɛ wɔyɛ bɔne a, sɛ ɛbɛyɛ den ama wo sɛ wobɛka. So wote aseɛ? Ɛno nti no, eh, ɛnni sɛ sɛ yɛma wo tumi sɛ bu ɔman a, bu ɔman a, wode positions ne akwanya a ɛwɔ ɔman no mu nyinaa ma wo nuanom, w'abusuafoɔ ne deɛ ɛkeka ho because sɛ wɔkɔyɛ bɔne bi a wontumi nsekyere wo se nka mfa wo nan nsi fam mma mmara nyɛ adwuma nti saa adeɛ no boa ma dwirim porɔeɛ ne kataasekyɛ ne porɔeɛ kɔ so. But obi bɛbisa sɛ adɛn nti na aban wei baeɛ? Abusua amammuo yi adokno aban wei sɛ nokomoa. Adɛn nti na biribiara amammuo wei ayɛ sɛ kokofu bɔɔlbɔ onua nim a yɛmpɛ asew akɔyɛ ɔnkye ne united ɛna kyɛsɛ kuro bi foɔ so nko ara wonyɛ ɔkye ni wo ne akufo ado wo ne ado dankwa wo ne ofori ata wo mfiri ɔkye man mu a yɛwɔ dibrɛ bi a ɛho hia paa wo deɛ ɛnyɛ adeɛ a wobɛnya bi da adɛn nti na ɛte saa. So wahu? Enti no, deɛ yɛka nyinaa ne sɛ, ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ yɛsɔre waka ne yɛsekyere yɛse aduasa mmienu ka nokorɛ kyerɛ aban wei sɛ saa abusua amamuo no a ɛrekɔ so no ɛtan. Hwɛ, yɛn Wura Fɛlɛs Ofosu-Kwakye kaa asɛm bi, ɔse ebi nsi Ghana da, na ebi nso nsi Abibirem a Afrika ha da, sɛ yɛahu aban bi a ɔreyɛ abusua amamuo te sɛ deɛ aban wei yɛ no. Me ne no yɛ adwene na me deɛ me feel sɛ wate aban wei koraa post so. Adɛn? Because deɛ ɛkɔ so no wɔ wiase afaa nan nyinaa abakɔsɛm mu ebi nsii da in the history of the world. Dɛn na ɛkɔ so? Mampanyin biara nni hɔ a waba abɛyɛ abusua amammuo sei da. Even Idi Amin, Idi Amin of Uganda, Mobutu Seseku of Congo wɔn nyinaa anyɛ deɛ Mampanyin President Akuffo Addo reka yi. Na ahwɛfoɔ ebia meka obi bɛka sɛ amanyɔsɛm na meka. Ɛnyɛ amanyɔsɛm ɛyɛ nokorɛ turodoo. Hwɛ! Yɛto aba ma NPP foɔ a wɔbɛtena akonnwa so no, deɛ wɔdi kan yɛeɛ ne sɛ mpanyinfoɔ a wɔwɔ aban wei mu nyinaa no, wɔbɛdi kan ahwɛ wɔn mma ne wɔn abusuafoɔ. Nti mampanyin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no ara na me nua ɔdii kan starteeɛ. Ɛna for the first time wɔ Ghana yɛabakɔsɛm mu Ɔmaa ɔno ankasa ne ba baa post ɛyɛ agyankorɔ ma Akufo Addo sɛ ɔnkɔ Creative Arts Council because n'ani gye agodie ho na ɔnkɔ da board so a ɛnɛ President Akufo Addo for the first time in the history of Ghana ɔno nkoa ne mampanyin a wama ne ba post ne ba no gye per diem ne ba no gye akatua ne ba no kyerɛ sɛ ɔgye sika ne biribiara a ɔreyɛ saa adwuma no saa adwuma no ebia ka wo nua baa bi bɛtumi ayɛ o so mampanyin de ama ne ba baa mampanyin wieɛ ara na n'abadiakyire ɛyɛ Doctor Bawumia nso baeɛ na ɔse mampanyin Sɛ woama wo babaa post deɛ neɛ me so aka me, woyɛ me dɛn? Sɛ Bawumia a wode wonni ba bi a wanyin a mɛtumi ama no post nti deɛ neɛ bɛyɛ? Ɔse ooh mekyerɛ wo mu, ɔse ooh Makonta, Abu Ramadan ɔwɔ hɔ ɔnyɛ NPP ni deɛ nso yɛbɛyɛ no dɛn? Mampanyin se yɛmfa no nkɔ NADMO na ɔnkɔyɛ Deputy Director hɔ ɛna Bawumia Konta Abu Ramadan ɔkɔɔ Nadmu Deputy Director. Ɔfiri hɔ, ɔse oh aka m'asew asew kɔnɔfoɔ na na woyɛ dɛn? Ɔse ok asew kɔnɔfoɔ Abu Ramadan so no yɛnyɛ no amrado, ambassador, for United Arab Emirates ɛna ɔyɛɛ no saa. Masa ɔfiri hɔ kwansima ɛna Speaker of Parliament nso bae mampanyin bi so woyɛ me dɛn? Sɛ me ba barima baako, Mike Okoe Junior, ma mpanyin se yɛmfa no nkɔ India na ɔno nso nkɔyɛ amrado. Ɔno na esi Ghana anan mu nyinaa wɔ India, ɛna Mike Okoe so gyee ne deɛ. Owiee akyire na ne party ba no dani, NPP foɔ acting national chairman, Freddie Billy, sɛ wonim no, ɔno nso, ɔse o mampanyin me so woyɛ me dɛn, me nso menni baabiara, me mma nyinaa yɛ sorted, ɔse okay wo yere, fa wo yere bra. Na ɔno nso ne yere Gina Billy. a na ɔyɛ Delhi graphic kyerɛkyerɛfoɔ panin, wayɛ no ambassador to German. Nti wohwɛ a ɛso wɔ President, Vice President, Speaker of Parliament, wɔn nyinaa obiara gye ne deɛ. Wowie na Senior Ministers nso aba, Mampanyin aka me. Senior Minister Yaw Ɔsafo Marfo ɔyɛ Mampanyin Kuromni a ɔbɛka kyerɛ Ghana mmabunu nyinaa sɛ adwuma nni ɔman mu ha. Na ɔman Ghana ahorow yɛ public sector no koraa ɛhɔ abɔ apee so nti ɛwɔ sɛ yɛyi amanfoɔ adi no a ɔse adwuma nni hɔ for Ghanaians no. Na Ɔsafo Marfo atumi ahwɛ yɛn anim Ne mma mmienu, baako de Kofi Bosompem Osafo-Marfo, wɔde no akɔ Snit na wakɔ akɔyɛ no Deputy Director, na wafa baako Kwadwo Gyamfi Osafo-Marfo na ɔde no akɔ NCA, National Communications Authority, na ɔno nso akɔ akɔyɛ no Deputy Director. Nti kyesɛ mpanyinfoɔ no nyinaa, ɔnkyɛn ne United no ɛne abusua amamuo no, kokofu bɔɔbɔ no, saa na ɛkɔ so. Me nua na wɔyɛɛ wei koraa wieɛ na wɔtwaa so a, nka ɛnyɛ me ya. Wɔyɛɛ wei wiei koraa na wɔtwaa so sɛ deɛ aka no so afoforɔ nya bi a, ka ɛnyɛ mmea. Hwɛ, wonim sɛ ɔman Ghana, yɛ sikasɛm nyinaa deɛ ɔhwɛ so, yɛfrɛ no Ken Ofori-Atta. Ahwɛfoɔ ntie me yie paa. Ken Ofori-Atta yi yɛ President Akufo-Addo maame nuaba. Yɛ sikasɛm nyinaa, de berɛ a ɛho hia sei, ɔde ama ne maame nuaba, ɔyɛ ne nua. Afei nso, ɔman Ghana, yɛ akwan a yɛyɛ nyinaa, Minister for Roads and Highways, Deɛ ɔda ano, yɛfrɛ no Kwesi Amoako Attah. Ɔno nso yɛ mampanyin President Akuffo Addo maame nuaba. Ɔno nso na ɔde akɔhyɛ ne nsa, wo nso hwɛ akwan nyinaa so. Deɛ aka no gyae na afoforɔ nso nyɛ bi ɛ. Nana Addo sɛ ɔnte aseɛ. Ne maame nuaba baako, ɔno nso yɛfrɛ no Attah Kyea. Na wama no post sɛ ɔman Ghana, y'adansie ho nsɛm nyinaa ne y'adwuma a yɛyɛ nyinaa, Minister for Works and Housing. Ɔno nso nkɔda ano, ɔno nso ɔde ɔno nso ayɛ dɛn de ama no. Enti. wɔn afa saa positions no nyina wonim sɛ wɔ ɔman Ghana mu sesei aban lɔya panyin ɔ deɛ ɔwɔ tumi sɛ obetumi aka sɛ me deɛ obi kɔ court memfa obi nkɔ court ne deɛ ɛkeka wo nyina ɛyɛ maame Gloria Akuffo ɔno so Nana Addo Dankwa Akuffo Addo ne nua ɔno so ɔde ama no wodeɛ no to nkyɛn a ɔman Ghana nyinaa yɛ courts ɛwɔ ha yɛ agyaagyefo ɛwɔ ha Wonya asɛm a baabi a wode bɛkɔ asɛm dibea wɔ ha nyinaa. Deɛ ɛhyɛ ne nsa a yɛfrɛ no Chief Justice no, ɛno nso mampanyin de ama ne kurom ni, a ɛkyerɛ sɛ ɔne no firi abusua baako, ɛyɛ Justice Sophia Akuffo. Enti masa, Finance a yɛde ama ne nua, Roads a yɛde ama ne nua, Works and Housing a yɛde ama ne nua, Attorney General a yɛde ama, me nua hwɛ, deɛ ɛyɛ me ya koraa ne sɛ, ɔman yi, yɛakatua ho nsɛm, aban adwumayɛfoɔ akatua ho nsɛm nyinaa, deɛ ɔda Fair Wages and Salary Commission, Hmm? Yɛfrɛ no Eduard Kwapon, ɔno nso mampanyin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ne nua eh, ne kurom ni ne ne nua prɛko pɛ na ɔde ama no. Nti de bere a ɛho hia biara so no, President Akufo-Addo no ankasa agye abo so de ama ne nua. Me nua, ɛnyɛ ɛno nko ara o. Firi ministers no mu na kɔ Flag Server nso, ɔmampanyin baabi a ɔyɛ adwuma. Deɛ ɔtu no fo, deɛ ɔyɛ mampanyin fotu eh, eh, tufoɔ, ɛyɛ Duke Ofori-Atta, ɔyɛ mampanyin, ne maame nuaba. Ɔno na etu mampanyinfo. Deɛ ɔyɛ mampanyin ankasa ne twerɛtwerɛfoɔ panyin. Asɛm no, that is why I'm saying sɛ wei India mii koraa nyɛ bi o, Mobutu Sese Ku koraa nyɛ bi. Deɛ ɔno na ɛyɛ mampanyin twerɛtwerɛfoɔ panyin, deɛ yɛfrɛ no executive secretary to the president, wode krataa bi kɔma manchi mampanyin a ne nsam na ɛbɛfa no. Ɔno nso yɛfrɛ no Nana Asante Bedi Atuo, mampanyin nua. Flagstaff House nko ano no wɔn wie hɔ na wɔn sɛ ok Ghana ha yɛwɔ board board board bi a sika wɔ wɔ hɔ ɔte aseɛ nti ɛhɔ so no yɛn pake yɛn nua no mampanyin nankasa o me nua ɔkɔ baabi te sɛ GNPC a wɔn na Ghana yɛ oil a yɛtu nyina wɔn hwɛ so ma yɛ a sika wɔ hɔ yie mampanyin no afa ne wɔfa aseɛ ɛyɛ Gabi Ɔkyeredako ne yere ɛyɛ Nana Adwoa Hackman na ɔde no akɔ akɔtena board no so ti Gabi Ɔkyeredako yere ɛnɛ ɔda GNPC. Wokɔ Ghana Oil Limited, ɛyɛ Goil a, a wɔn so sika wɔ hɔ yie paa, key key institutions like that a, ahwɛfoɔ mo ntie me yie o, mampanyin nua baa baako a yɛfrɛ no Rodalyn Bafoɔ Gyima, ɔno nso ɔde no akɔ akɔto board so wɔ hɔ. Asɛm a meka nyinaa yɛ nokorɛ turodoo. Nti GNPC a, wɔn afa board member mampanyin nua. Ɛɛ wokɔ ɛɛ Goil so a, mampanyin nua. Me nua ɛnyɛ ɛno nko ara. Twɛtɛm a adan a yɛsisi sisi no hɔ sɛ ɛyɛ nneɛma akɛseɛ akɛseɛ a ɛho hia yɛ Tema Development Cooperation. Ɛno nso Kaman panyin nyae ma abusuafoɔ a aka ne Ghanafoɔ aka anya saa Tema Development Cooperation no so ɔde ama kyɛ sɛ ne nua baa prɛko pɛ ɔne yɛfrɛ no Alice Ofori-Atta no ɔno nso akɔ akɔ akɔgye. Ɛna wokɔ SIC a Eh wɔn financial services wo a wɔn yɛ ɔman yi insurance sikasɛm ho nsɛm so a ɔmanpanyin ankasa ne nua yere ɛyɛ Eno Ofori Atta ɔno nso yɛakɔ akɔyɛ ne deputy director hɔ nti deɛ ɛkɔ so no me nua ɛtan na me deɛ ɛma no yɛ hu a me sɛ ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ nyinaa wei yɛyi amanyɔsɛm firi mu Ne yɛhu no sɛ ɛyɛ national crisis. Ne yɛka nokorɛ kyerɛ manpanyin sɛ kwan a ɔde ɔman no fa so no ɔbɔ no ne sɛ ɛnnɛ asoafoɔ a ɛwɔ manpanyin amammuo wei mu nyinaa ɛresua manpanyin nanteɛ ɛsiane sɛ mpanyinfoɔ se deɛ ɔdi akyiri no ɔsua deɛ ɔdi kan nanteɛ. Me mpakyɛ meba meba hwɛ obi te sɛ minister for fisheries nanse mote premix nsɛnsɛm ne kata hyehyɛ ne porɔeɛ a ɛrekɔ so a Premix a ɛwɔ sɛ yɛde kɔma afarefoɔ no, NPP aban wei afa Kwati kwan so ne Kana Sikyi kwan so bo afarefoɔ korɔ no, wɔgye firi nkraha a ɛnkɔ a ɔman yi bɔ ka. Wonim deɛ nti a saa nneɛma no nyinaa ɛkɔ so? Katahyehyɛ ne porɔeɛ asɛm a meka no, ebi ni o. Because maame no a ɔno yɛ ɛda Fishery Ministry ano no, ɛyɛ Elizabeth Afolikue no, Ɔno ankasa nso akɔfa ne nua barima direct, yɛfrɛ no Joseph Botwe, ɛna ɔde premises sɛm nyinaa hyɛ ne nsa, ɛna ɛmaa saa nneɛma no nyinaa ɛkɔ so. Nti korɔno no rekɔ so a, ɔntumi nka, ɔntumi nyi no adi. Yɛbisaa maame no sɛ, adɛn nti na woakɔ akɔfa wo nua? Ɔse, ah, na President Akuffo Addo koraa nyɛɛ bi. Me nua no yɛ qualified no, menyɛ Oh, dɛn? maame no kaa Oh, saa? saa pɛpɛpɛ na maame no kaeɛ, me nua, Oh, Jesus. metie no live and coloured.

Deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ, sɛ wobɛnya tumi na wode diberɛ a ɛwɔ ɔman mu nyinaa ma w'abusuafoɔ ne wo nua mo a, me nua, sesei Ken Ofori Atta, ɔno na ɛhwɛ Ghana sikasɛm so nyinaa, sɛ ɔdi sika a, ɛbɛyɛ dɛn na mampanyin aka? Sɛ mampanyin ka sɛ ɔbɛka pɛ, masa yɛbɛfrɛ no wɔ Amoa Tiofold panyin fie sɛ bra na yɛnsiesie asɛm, wonim sɛ wo nua no no, adɛn na wokɔ akɔgu n'anim ase? Wontumi nka n'anim asɛm, Masa, sɛ sesie sɛ sesie Kwasi Amoako Ofori Atta di sika na sɛ wo so wo mmara no ne nyɛ adwuma, mmara bɛyɛ dɛn ne no ayɛ adwuma? Because deɛ ɔde no bɛkɔ court akɔ prosecute no, Naya Glory Akuffo no, ɛyɛ ne nua. Manpanyin a ɔbɛtumi ayi no adi atwe no ano so no so, ɛyɛ ne nua. Enti katasehyɛ ne porɔeɛ na ɛbɛkɔ so. Masa, fa no sɛ mo ankasa ho ha UTV a mo wɔ yi. Now camera man a ɔgyina ha yi, yɛabɛ appoint no director. Yɛbɛ appoint no director ɔba yi, Masa, meyɛ mfantoho akyerɛ wo, yɛn nyinaa yɛ Ghanafoɔ, yɛnka nokorɛ o. Yɛnka nokorɛ nkyerɛ yɛn ho ne yɛn ho, adeɛ a ɛnyɛ no ɛnyɛ, NPP ni yɛ a ɛnyɛ, NDC ni yɛ a ɛnyɛ. Na camera man yi yɛaba abɛ post, yɛaba abɛ appoint no sɛ managing director wɔ adwuma mu a, ɔbaeɛ a ɛyɛ camera men a wafa wɔn nyinaa, ne nua ne ne mma na waba abɛfa wɔn, ɔfa hostess na wayi wei adi na ɔde ne nua aba na wafa ha no, me nua mo koraa mo ani bɛgye. Yɛmfa saa deɛ nti President Akufo Addo pɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ wɔ Ghana ha nyinaa yi, ɛyɛ ɔno nko ara n'abusuafoɔ, ɔno nko ara ne kuromfoɔ, ɔno nko ara mma masa ɛna ɛwɔ nyansa ne nimdeɛ a wɔbɛtumi de aboa wɔn ɛyɛ ama. Baabi ayɛ tan no sɛ mede m'ano sini korakora ansa na w'asɛmbisa no aba. Deɛ ama no ayɛ tan yɛ me ya na ayɛ ateetesɛm ɛyɛ animguasesɛm ama ɔman Ghana ne sɛ position no yɛakyekyɛ ama abusuafoɔ ama sesei masa sɛbisɛbi mfiri aduasa atiefoɔ mfa nkyɛ me m'ano da sumina so sɛbisɛbi mfiri aduasa Baby mamas koraa nya positions. Hwɛ me metu mmiri a na makyerɛ si o. Mampanyin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Sebi Sebi Mpire Aduasa, ɔbaa a odii kan ne ne wo ne ba baa panyin. Wɔn hyehyɛɛ hɔ na wɔn woeɛ, wɔanware ɔbaa koro, yɛfrɛ no Virginia Hesse. Ɔbaaeɛ yi, ɛnam ɔnkyɛ ne United ɛrekɔ so ne Koko football bɔ ɛrekɔ so yi, maame no, ɔno nso wɔama no appointment, Ambassador to Czech Republic. Enti ɛkyerɛ sɛ Baomia akonta nya bi, n'ase wanya bi, mampanyin, ne ne mma maame mu nyinaa wɔn ɔmo positions. Enti masa ɛyɛ time me wei me nya nkɔɔ floor members o, me nya nka deputy ministers, me nya nka ministers, me nya nka kyerɛ sɛ sɛ na ɛsɛ yɛ ka ne nyinaa kyerɛ sɛ na wɔn ayɛ ten hours wa. Enti deɛ ɛkɔ so no ɛnyɛ. Ɔpanyin misa mo akɔ aba agya bɛn pa. Ɔda Roma aban bi aba wɔ ɔman yi mu a yɛhu sɛ ɔde ɛnafonom ne onuafoɔ abɛwura mu a ɛsɛe ɔman no yɛ ka nkwa anaa? Na asɛm yi so a Agya Kwakyefoɔ so ka yi, wohunu sɛn? Hwɛ ɛnɛ me werɛ aho papapapapa ma Ghana. Adɛn? Sami Gyamfi.

Number one, kasa a ɛbɛfiri w'anomu aba a nipa wobɛkasa wɔ outside no na ɛbɛkyerɛ. Number one, atentenhuro hyɛ wo to a, wonhuri mfa gya so. Nipa no a ɔde message no baeɛ no, asɛm a ɔka no, ɛna nepotism, ɛna Akufo Addo akɔfa n'abusuafoɔ, ɛna wakɔfa wei, ɛna wa, wa, ayi hwan, hwan, hwan, hwan. At the end of the day, Yɛte kurom ha. Ghana yɛnkɔɔ baabiara o. You were part of a regime. A regime a obiara nim what happened. Nipa a wosomaa no, ɔsomaa wɔn a wɔbɛtena ha no a ɔsi yɛ dede na ɛnɛ Sammy Gyamfi kasa no. Saa nipa no. Oteki the whole nation, a whole nation. Ransom. Ɔnyɛ president. Yɛn appointee no. Ɔnyɛ minister. Ɔnyɛ yi. But he was the most powerful person in this country. ne anim no, ɔtumi kɔsesa Ghanafoɔ machines na ɔde akɔte gɔta mu na wasan de abɛbele Ghanafoɔ na wagye ho sika di. Yɛhuu deɛ kɔɔ kurom a yɛka nepotism a serious one a ɔnyɛ minister o ɔnyɛ ɔnyɛ obia official of government Ibrahim Mahama deɛ na ɛsi wɔ kurom a Deɛn paa na asi wɔ kurom a ɛnɛ ɔno anya da hyina ne gansa bɛtena ha bɛka hwɛ abansumaa ne gbagben ɛnyɛ me na meka wo minority leader in parliament ɛnɛ yɛ ɔyɛ yi wɔse John Mahama's government 25 February uh, eh, 2013 ɛnyɛ me na meka mhm. ɔkɔgyina my join online ɔse John Mahama's administration no ɛyɛ fair weather friends family And those people a wɔyɛ closer to him na ɔkɔ president hɔ koraa no a ɔduru hɔ a nma Nrandiabe nom na control friends like Nrandiabe mu no ɔnom control president to ɔnya kwan ɛtumi ma hɔ nyɛ na mekaeɛ my joy online here Professor Adair Mensah, wonim no, saa papa no ɔwɔ ɛyi eh, ɛyi eh, saa yi no, ɔsi nepotism under President Mahama is getting out of hand. City FM 8 October 2016. Na amamuo a ɔmanpanin bi bɛtena so ɔde n'abusuafoɔ ɛna ewia ɔman no sika ɛbɔ ɔman no korɔ no wɔn mu deɛ they were not in position o they were not in position. stealing as if there's no tomorrow juicy contract bi a ɛwɔ kurom a biara no anyɛ alfred mahama ɛbɛyɛ ibrahim mahama anyɛ ibrahim mahama ɛbɛyɛ ho ahoa mahama family no fair weather friends ɛna wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn milk this country. Na wonim biribi? Ɔsɔree a ɔse ofori ata na ahwanhwan. Sɛbi, abusua bi mu no, obi na ɛkaa sɛ wɔmfa abusuafoɔ nkɔ sukuu ma wɔnsua adeɛ. Akufoɔ adɔ abusuafoɔ, wɔasua adeɛ. Ken Ofori-Atta, go and mention, go and check his track records. Kumasi yɔnko, ɛbɛyɛ wo a mɛyɛ me nti no, Ahoɔyea, ahoɔyea, wonim ahoɔyea? Ahoɔyea, kɛ nkurɔfoɔ a wɔbobɔ wɔn din no, kyerɛ sɛ wɔn na mmɔɔ bra. Ibrahim Mahama, yɛnim no ansa na ɔbɛ, President Mahama ba bɛdi ɔman. Ofori Atta, wode wo ho ba bɛtoto Ofori Atta sɛ nepotism. Ofori Atta, ɔwe ɔman sika. Kurom ha, finance minister ɔte kurom ha. Yɛnim bra a wabɔ sɛ deɛ ɔnyɛ hwee koraa watumi asɛte bank, data bank ama employ over millions of people wɔ Ghana ha. Meboa aka kyɛm sɛ meboa. Wabɔ ne bra papa bi. Ɛno ne ahoɔyea ne dwaso hantan fie awerɛhoɔ ne kunsun kunsun ne nsɛmhunu a NDC foɔ ne Sami Gyamfi no mu yɛ no. Ebi no no.

wɔbɔ ne bra yɛsi hwɛ hwɛ hwɛ nipa no ne su ne ne ban wakɔ ne sukuu check his track records wɔn a wɔbobɔ wɔn din no ebi kura nyɛ kufu ado abusuafoɔ nso waka de afra wɔn a na ɛka kyerɛ sɛ maame gloria kufu ɛ ne busuani ne kufu ado ntorɔ ntorɔ na wɔbɛtena ha na waka na wɔfa ne ho adi Tell a lie, continue telling a lie, and it will always be the truth. The fact still remain. Saa ne yɛka no deɛ a, the messenger no ɔde asɛm no baa yɛ fɛlɛsofo so kwakye. Ne papa ne mpɔn ne tɛtɛ yi totobi kwakye. Enti no because sɛ ne papa ɛyɛ ɛtintiri tiritiri ɛwɔ NDC mu a ɔdi akotene nti no a ɔka nsɛm hunu nti no yɛma no position na ɔmɛtena hɔ na ɔnka nsɛm hunu ne di atɛm na yɛma no yɛma no post ne papa no sɛ papa no tutu bi kɔ akyi wokɔ ka ɔbɛka so so di na ɔyɛ bɛrima ɔnkɔ yɛ dna test ne ɛhwɛ sɛ ɛnyɛ ne papa no no a nti saa ne yɛka no Saa ne yɛka no yɛnhwɛ list hwɛ wopa me ma wo list of people a ɔmo ayi a ɔmo wɔ mu a one of the newspaper magazine a report yɛ on October 20 20 uh, 2015 a group of people a ɔmo ama mu wɔ mu a under President Mahama ministers of a ɔmo a almost 90 percent are from northern extraction mɛtumi abobɔ no sisi a wɔ ha ma wɔhu Opa ma me mobɔ. Nti ɛno nso yɛnka sɛ President Mahama is seriously tribalistic. And I'm using that word tribalistic because eh, mɛtumi abobɔ ministers no bi Moses Asaga, Chief Executive Officer of National Petroleum Authority, Dr. Raymond Akpongboro Atuguba, Executive Secretary to the President.

Wo dɛ to bo sɛ weinom nyinaa ho yɛ Mahama appointees. Ɛɛ me bobɔ sɛ ɔno bobɔ ɛ, me bobɔ bi akyerɛ wo. O te aseɛ? Ɛɛ James Agaga, Deputy Minister of Interior, ɔno nso firi serɛ mu o. Yɛase nkɔfo a me bɔ wɔn nyinaa no, ama 80 percent. Doctor Tia Sigiri, Deputy Minister for Health, Doctor Alhassan Ahmed Yakubu, Deputy Minister for Food and Agriculture, Benjamin Dagadu,

The president of John Dramani Mahama administration, ɔno deɛ ɔnyɛ nepotism ko aho. He was highly tribalistic and highly ɔyɛ kyɛ sɛ ɔno kora deɛ nepotism kora ɔka kora nyɛ yi. To the extent sɛ ɔka sɛ Akufo-Addo ɛkɔfaa de girlfriend. Wote sɛ nansan Hot FM before President Mahama bɛyɛ yi no, asɛm bi bɛsii sɛ ɔne sɛbisɛbi allegedly ɔne ɔbaa bi awo twins. Ama ɛho asɛm aba ama yɛn ho tape baa abɔnten ma Justice Annan, one of the journalists, ɛde baa abɔnten ɛma ababaawa no yɛ usuu national security, state apparatus, vehicles ɛne ɛde bɔ ne ho ban ɛwɔ kurom ha. Ne kɔn kuman o. Te saa deɛ ɛka no deɛ a ababaawa no a yɛmaa no kɔntrat sɛ bars branding no, bars branding a ɔnka ne nan nka ne nsa nka no a ɔno yɛtumi tam Ghana sika de kɔ maa no a ɔde kɔ branded bag no, ɔyɛ sɛ ɔno deɛ ɔka asɛm kyerɛ President Mahama asom a ɔte no. President Mahama mpra no no, ɛno nti na ɔde ayi no maa no anaa? Ɛno nti ne, ne friends a na wɔatwa ne ho ahyia pɛɛ agbansomani Gbagben n'asɛm a ɔkaeɛ no.

a ɛsɔm di adwuma nyɛ adwuma na mmom no dwirim ne kɛtɛasehyɛ a certain group of people a wɔn aban mu wɔn surrounding the president these are the people a wɔn wɔn wɔn yɛ deɛ wɔn yɛ and we know them we know them nti no sɛ yɛbɛtena ne yɛpɛ sɛ yɛkyekyere ɔman na sɛ sɛbi obi abusuafoɔ sɛbi yɛlɛ sase nkura sɛ bɛdi atuo sɛbi a ɔbɔɔ ne din no, Nana Bedi Atuu akɔ no sukuu papa bi. Waben. Obi na ɛka kyerɛɛ sɛ, Ade, President Mahama n'abusuani bi nkɔ sukuu anaase wɔ, waben. Wo na wo papa bɛyɛ President, eh, eh, eh, Minister and Nkrumah. Mo nyaa all the opportunity to go to school. They had all the opportunity to go to school. Nanso wɔntumi ankɔ sukuu, na obi nua akɔ sukuu. Nanso waben. Nanso obetumi ayɛ adwuma no a.

George Bush ne nua obedii president na ne nua was a governor governor in California right mm-hmm. ne nua no he didn't get that position because he was not competent enough nti at the end of the day what are we talking about here sɛ yɛhwɛ abusuakuo bi a ɛbɛsi kurom ha ɛne list am de ama no mm-hmm. menkaa sɛ nepotism alone we are talking about a family a ɔno no n'abusuafoɔ no wɔn tɛkyerɛ o kitchen cabinet. It's a yeah. And no, question. A yeah. No, and yeah. That is what I'm saying. So say, but when somebody is competent enough. So bet my yeah. So bet my yeah. Jumana. And uh, one thing that we have to, we should not lose, lose sight of the fact is say, ekufu ado busu yani. What is ekufu ekufu ekufu ado busu yani bi abokro no. Ana na busu yani bi ewo abamu awako wiade. anaa wakɔfa biribi, anaasɛ wate sɛ wakɔfa group bi aba sɛ wɔn mmra mɛbu ɔman no mfa so na yɛnyɛ hundred million dollar ɛyi na yɛnkɔhwɛ nkurɔfoɔ no yɛkɔ kora yɛhu wɔn anaa nneɛma a ɛkɔɔ so wɔ kurom ha no mhm. mese sɛ yɛka sɛ yɛka adagyeɛ bɛbɔ yɛn ɛnti me nua asɛm a meka no is two points thing na meka mhm. one yɛ sɛ ɔmampanin bi baa kurom ha a ɔno deɛ wampratese nepotism o ɔpratese what i will quote from agbansumane gbagbe mm. family and friends fair weather family and friends owie na ɔsan pratese serious tribalism tribalism at the highest level now let me quote the constitution of the let me quote the constitution of the republic of ghana na yɛn kan kyɛw sɛ woyɛ president na abɛdi ɔman no so a mm. mmerɛ mmamu ntia

Wo na wowɔ biribi ama Ɛɛ, ɛnɛ makae afotuo bi a me papa de maa me berɛ a na mesua. Ɔse sɛn? So ano, ɔse Same, sɛ woredware hmm, na woabɔ wo ho adagya na woredware, na wo towel a wode pepa wo ho no sɛn adwareɛ no ano, na bɔ damini bɛyi towel no de kɔ mmirika, nni n'akyi. Because sɛ wode wo ho nsamahuro di n'akyi a, wo ne ne mmienu nyinaa yɛnhu deɛ woabɔ dam. Nti ɛnɛ makae saa afotuo no paa mepɛ sɛ mede yɛ adwuma.

Enti ɔbɛtumi akɔ so adi atɛm ara ne ama ne mu award because ɔno deɛ ɔbɔ ne din a obiara nim sɛ ɛyɛ atɛmdidie. Ne din yɛ synonymous with atɛmdidie. So ɔte aseɛ but I will not follow that trail because me bu me ho. Yɛate sɛ me nsuo, makɔ school papa, me firi party papa, ɛtumi ma me di saa deɛ. Wokɔ school papa? Wokɔ school papa?

Wahu John Mahama no appointee baako pɛ mpo a ɔyɛ ne nua apart from Joyce Muktari Bawa a ɔne ne bɔ abusua. You cannot say anything. Ibrahim Mahama asɛm a woka yi, Ibrahim Mahama ɔyɛ John ɔyɛ na ɔyɛ minister anaa ɔyɛ deputy minister anaa na ɔda board bi so. Nsɛm a woka nyinaa no adanseɛ nni ho. Sɛ Ibrahim Mahama wayɛ bibi bɔne bi abɔ korɔno te sɛ deɛ wabɔ yi a, adɛn nti na ɛnnɛ ɔreyɛ n'adwuma na ɔnam as a free man? Mɛsrɛ no ɔmmu adeɛ kakra, ɛnyɛ obiara na yɛde n'asɛm kɔ ne so. Ibrahim Mahama ne reputation ne obu a ɔwɔ wɔ wiase no, ɛtra Ghana, ɛtra Abibirem ha nyina. Onim a ɔnkɔ bisa, ɔnkɔ bisa President Kufuor. Ɛnyɛ ne fault sɛ ɔyɛ successful. Wanyɛ aban minister, wanyɛ aban deputy minister sɛbisɛbi mfiri aduasa. Eh? As at a young age of 44, wɔn a wafa wɔn adwuma, ebi yɛ professors, ebi yɛ doctors, ebi yɛ animdefoɔ, ɔtua wɔn ka, he puts food on the table of more than 5,000 Ghanaians. Including yourself. So stop making noise.

asɛmbisa bi bisa no adi nti na ghana fo ɛto aba sɛ ɔmo sisɛm nti sɛ mpo wei ɛyɛ ɛyɛ fie nyansa na yɛka yi o mpo ɛnyɛ no koro bɛ mpo sɛ yɛ no kora ne kyɛ sɛ president akufo ado sɛ ɔmo yɛ bi adi president akufo ado ne master ne pato bɛ ba president akufo ado ne master ne john mahama o suasua nana ɛza wɔ kyɛ sɛ eti deɛ o ka no rationalize ana o equalize ɛntɔ aso mu abɛ nim but because he shouting he wouldn't know he wouldn't learn that. Me nua wo deɛ no to nkyɛn a. Mpakyɛw ɛdɛn nti yɛ na ɔsɔfo ana afei. Ɛna ma ma tu mmira kyerɛ wo sie ma bobɔ ministers di kyerɛ me deɛ nyɛ nokorɛ na yɛn hu sɛ wo na wo ka nokorɛ wo na wo adanse ana mɛ boa wo ntumi kɛn wo sɛ Gloria Akufuo ɔnyɛ Akufuo Addo nua ɛna wo nim deɛ wo ka Gloria Akufuo firi Akuropɔn Akufuo Addo ne papa firi Akuropɔn ɔmo nyinaa yɛ ofori ɔmo sɛ ma let me make my point because it's legitimate ɔmo nyinaa firi Akuropɔn ɔmo nyinaa yɛ ofori kumafoɔ wo nim akobi so ɔmo ase ɔmo yɛ nnuafoɔ.

Na wɔn ti Obiara kɛntɛn ne busuam, captain. obiara busuam yɛwɔ obi a ɔyɛ competent wɔ hɔ. Okay. But yɛsɛ sɛ wobɛyɛ ɔmanpanyin a, ɛnyɛ wo nko ara w'abusuafoɔ nti na woaba. Apart from w'abusuafoɔ a wɔyɛ competent, Ken Ofori-Atta wakɔ sukuu ɛyɛ. Okay. Wɔn nyinaa kɔ sukuu ɛyɛ. But ɛnyɛ wɔn nko ara na akɔ sukuu wɔ Ghana ha. Yɛmmue mu. Nti ɛwɔ sɛ yɛbue mu na yɛkyɛ opportunities no ma obiara nya bi. Alright. So ɔte aseɛ? Yɛka saa a yɛaka bɔne anaa? Ɛnɛ dwɛ ne ahantan.

Asɛm a mɛka nyinaa ne sɛ, Ghanafoɔ, mo na moto aba yi aba yi. Moahu Minister of Finance, Minister for Roads, Minister for Works and Housing, moahu all the ministries I have mentioned, moahu wɔn mma, Ɔsafo mma afoɔ sɛ adwuma nni Ghana, ɔno de adwuma ma ne mma. Moahu Onkyene United ɛrekɔ so, abusua mmamu ɛrekɔ so. Sɛ yɛpɛ a, ɛsɛ yɛara. Sɛ yɛmpɛ so deɛ a, yɛnsɔre waka. Ɛnyɛ obi na ɛba bɛtena aba bɛdidi mpanyimfoɔ atɛm aba bɛyɛ saa. Me, memmɔɔ dam sɛ meredware na metaa wo sɛ wo na bɛba no bɛyi a, wogye me cabinet akyi. Wɔse yɛtete yɛn wɔ fie, yɛakɔ sukuu so. Wonim bebe? Wonim bebe? Sɛbi.

Ɔmo a ɔmo yɛ ne papa side ne maame side makyɛ ɔmo nyinaa obiara tumi kasa ɔbɛ mo a. Cheap politics atɛmdidie ne deɛ ɛkeka ho. Ade ma dɔn wiase mabɔ obi din. Number one ɛɛ mabɔ obi din. Number one Akuffo Addo sɛbi n'abusua atitiriw fo wɔ mu ɔmo asua adeɛ ɔmo akɔ school ɔmo ani agye ɛna sɛbi ɔmo wɔ credentials ɔmo nyɛ akorɔmfoɔ ɔmo bɔ ɔmo bra ɛna ɔmo position a Ofori Atta egyina no wabɔ ne bra.